electrician abva abhadharira vasikana vese vauya nhasi ndokumbira ufanira kutomberere murungu maoko kuna timu roda kugadzirira magetsi vandaisirwa magetsi vanenge vapedza kuvaka mongobata jet electrician sawa ladies are you ready timboita mafoko manaaatavaa chimotori timu nemunzwa maladies ari chiki ari chiki ready my teacher play right now

kana uine nharo ita buku kuuya mudanzi wakateya yehuku ini nokuvhura nokuvhara kunge bhuku vhara kagaba kako sunga nebhuku samina kundivengera samina mazimba kuva samina samina handingagare ndine tsvina asi chiitete katarina Yeah, yeah, yeah, yeah.

And I just want to say thank you, my ladies. I'm on a music industry in a shortage. Madzimai anoita arts, madzimai anoimba. But ndokumbira kufana kuti ngomberera madzimai abuda iyaya. Amana vana mama sei vana vayozoimba kumba. Sawa. Pumpu mahara. Pumpu mahara. Ngwere diki. Ngwere diki nobuda nechepapi? Pahopley. Pahopley. Ah, blessed. Greetings. Greetings to mama. Stand yani. Chapa chapindirwa nemauto asema nacho. Right saka pasangana mauto nengwere. Right dzorora nezve nesimba totanga kungwere.

wangu ini futi ndokutyora imba mangoma wangu ini ndinogura gura wakutotemba nemauto ako asina bareta kufana ini ndokupeta kufana ndokusiya wakaneta kufana ndokusiya wakaneta chekuchimbikirwa nemauto chedzwa manje pana wangu ini ndokuita shamwi zvekuti hanzi mhuri hanzvadzi yagamu wangu ndokupa inoti shipuroni pamangoma uno mhanya tumatoni wakutotaura zvagamu ini nendokurowa neshamhu yeah. manje ari komiti vakuvhura mambo amasina limiti vakadzi ndenge ndakapfeka sefiti kana ukutotapwa mauto sata rako harina muto kana nekuisa mumakuto kana nekusiya uri bvuso akawanda tuwana twangere ini ndokuvhura dende gwere samudhara vako ini ndokunyerere pamangoma hanzi imi amuchadiwa

Zita rangu ndonzi Gaga, chimwana chaBoss Gaga. Munoda nechakupi?
Ndani paGlenview apa pana Murerutsi. Ko skiri yepamba iyi ndeipi? Skiri yepamba kuratidza kuti vasine zvezvo chakuvadhotera.
Stand yani. Matipi natural selection real fireman. Blessed, mnabulana chepapi king? Ah, tiri manomadhika zapa ndikubuda nevashuruku zandikusimbisa mashuruku awa ah, give thanks akomana katu chete akomana kane simba eight lines kana four lines four lines totangira kupampa uko wadichi nzemunzi arit baraswa muromo baraswa nyaya ndinovengwa nemvana ndinenge shadhaya olevo kudropa vagaya magaya mamaselebhu kwete kupfura misaya

What is it? Do it. Dangot. Do it. Kiki pa magatanga sina. Do it. Danusa daro ngatsare. Do it. Yaka pa daro komi ki pasta. Do it. Boys ndi sasa zakanyanya. Do it. Zodo waka gara ibuka. Do it. Waka feka haimbo mufite. Do it. Uno bazirere zakawanda. Do it. Wagara dea kuti timu one. Do it.
Perengete ndatopinda ndatoka kamatende handiite zviya zvamunoti zvenhendende kana skiririya ramunoti rechimbwende handipfeke jangina handipfeke matende asi ukandidenha watopinda patsekwende bhutsu zvibhakera ukasara nemavende handiite zviya zvamunoti zvemusepende
bandiseshani topedzana here eh.

kuimba saka ndangoti pandotangira pasiro pandokumira ndenge ndauya zvangu mangoma ndichavahimbira koti faa ndoda kutanga nini ndamboera chiya chakapenga mangoma ndi pandoimba panochururuka ngoma sepakuitwa weti zvandoimba zviri kupisa zvavapfekedza heti uri kushamekwe asi varohwa heti ndini ndiri kubvira kugula paneti ndakushama maudze kuti Panota uchadzikama wakuzviita kumheka iwe uri mifama ndavapedzera kudabaaaama nekuti ndinomukundawo nditi kudai nenguva yangu yekupinda saka budai sarwadziwe mwana kuro rumurai porofita rinogona pupurai vese vanoita zvakaipa pumurai